Ngambi, bungai, baya, enda jawa, ari, batu belah, bungai nuing. Pejalai empikap ngagai menua baya. Sekumbang ke udah bendar gawa sebelah tanah dua tiga hari tu dia diindai sida empakap seduai empikap. Tang asai ke diri empu nyau nadah pan. A makin hari makin lembau selembau. Nyawa mega nadai entu meruan makai. Ka tudang ngumbai lelak dibai gawa. Tak baka selama ga asai a enda mega entu tak bendar amat gawa. Ka ngumbai ngasek amat Gawa sebelah tanah. Tumu belama ga indai sida tu pulai ari gawa ari tanah. Ni orang bukai nyu lemai ari baru pulai. Tang meh indai sida tu indai sida empaga empika pagi nurun nyau ka tengah hari baru ke pulai. Nadai ngenya tang nyengala bendar gawa. Tang dua tiga hari tu nadai gantu bangat panas. Enti ujan pan nyau ngalih ke lemai. Suai agi mega ujan malam tauka dini hari sida di menua nang semampai bulih ujan bulih panas. Nya meh. Enda nemu nama meh utai ke mai indai sida empaka pikap tu kena dapan. Nya meh taja nadai menyadi indu empakap seduai empikap endang chukup bagas endang chukup mentas enggau indai sida iya. kelebih agi enti lebuh indai sida iya kena dapat. Baka tudah empa kam, sanggup iya enda mindah sebelah tanah, enda mindah sebelah ai ketegal kasih ke indai sida iya meda kena dapat. Tudah empi kap enda ibuh sebon laban sekumbang empi kap tu ke udah ditunang endu inya. Empikap enda baka empikap ke suba. Pendiau iya mega enda baka iya ke dulu suba. Taja pia, empikap iya nadai kala jai enggau sida sebilik. Nadai mega kala nganu sida sebilik taja iya bekenyah. Nyentuk kes ari tu, nadai siku orang nemu ulih ampikap ke baka nya ke bansa nya. Laban ni sida sebilik mega nadai nentu nemu. Semina menyadi sapit iya empakap tu aja ke bisi nemu-nemu. Tang meh empakap agi lalu bedau nemu utai ke nyadi ngagai tudah empikap. Enti kita bisi nitihka cherita bebalas langkau umai, nemu kita nama utai ke udah nyadi ba tu udah empi kam. Nyadi menyadi kitai empi kap tu iya udah ditunang dara inya iya nya uchu aki Bujang Belang pun tu liku iya nya Tuai Raja Baya. Enda lama dah agi dia empi kap ku cherita deka dambi. Enda udah ari nya nyadi ke laki iya. Sepengudah bulan nya udah kembung. Sepengudah mega baju empikap iya ke bendar, iya ke amat ditemu digaga tudah da enda udah ari nya. Nyadi baju nya tembu nang sigi nganti bulan udah kembung. Laban dia meh udah nya kitai deka nemu. Baka ni enda menasib tudah empi kab enti dari nya tu udah datai ngambi empi kab lalu masuk ke baju nya baju iya ke udah digaga dari nya empu. Suah kitai ninga sereta meda orang ti ditunang ngantu ditunang utai tu ulih pulai ke idup. Tang ti bisi pan jarang kitai ke ninga. Orang sebut ke ulih pulai ke idup, pama sebut nya iya udah dulih ke utai. Nya meh utai ke benung nyadi ba tundah menyadi sapit ke benama empikap nya, menyadi sapit empakap. Laban nadai siku ke diatu nemu empi kap tu ke udah ditunang enu dari nya indu dara baya uchu aki Bujang Belang. Bisi mega kala dipeda tudah empa kap utai ke udah nyadi utai ke dipeda iya. Tang meh ku cherita sepengudah nya. Dia empakap lalu enda ingat ke semua utai ke udah nyadi. Oh semua utai ke udah dipeda iya enda ingat tudah empakam. Nya meh iya enda nemu enda nemu baka ni ka nuzi baka ni ka ati ka madah ngagai orang bukai. Enti tumu diperubat ku jerita engka ha kini bisi jalai empakap empikap tu. Tang meh pengawa ke merubat orang ke udah ditunang tunang utai nang cukup pedis, nang cukup nang sigi beguna ke manang. Ukai manang ke sengapa orang nya nang sigi ngiga manang ke ama amat udah dibangun laban pengawa bebunuh buyu nang pengawa ke besai pengawa ke beran. Uh, nya amai sekumbang inai seduai kena dapan. Empakap sigi nak disagi empi kap mindah. Ngambi ke empakap tu bisi nyaga, bisi ngemata ke inai seduai. Tudah empi kap mai madah ke diri deka bejalai ngiga utai dikelawa ke sida sebilik. Tang meh penyelai orang lelaki nya. Pama iya mai jala ku jerita. Dia iya deka mai ikan. Enti tudah empikap tu bebai ke utai bukai tauka ukat kini, bubu kini, dia iya sigi datai mai undang. Pukat jala nadai kala basah. Tang meh iya tu tadi sigi bisi mai ke sida iya utai. Kadang-kadang nadai mai utai sekali tudah empikam. Ukat jala tauka ginti enda dibai. Tang meh mensia ke benama empikam semampai bisi mai utai. Semampai bisi mai ikan, mai undang, mai utai dikelawa ngagai sida sebilik. Nya meh utai ke nyelai nyadi sekumbang empikap ke udah ditunang dara inya. Laban nama-nama aja utai ke dipinta, utai dikeka empikap dara inya sigi lalu datai, sigi lalu mai. utai ke dipinta tudah empi ka. Nya mia nyamai udu bisi tudah endu dari nya. Dari nya mega ku jerita nadai kala ngachau orang. Sekumbang iya ke udah begulai enggau tudah empi ka. Nang sigi amat ka dambi iya nyadi kelaki empi ka. Nganti maya aja nganti hari aja empi ka tu deka dambi dari nya pulai. ngagai menua iya empu. Embakap, nama agi enda dapat indai? Yu Ji tanya di nama utai ka dempa iya ngambi aku ngiga ga legi. Pia ku Tudang Pikap ngasuh menyadi sapit iya embakap tu nanya indai sida iya. Nama enda utai iya ka dempa indai sida iya. Nya meh sebedau ke nyauat dulu empa ka Petum Rening mua tudah empikam. Laban bisi alit ati iya ninga jaku empikam nya madahka nama utai ke ka dempa indai seduai ngambi iya ngiga kenu ku iya. Laban jaku iya nya tak baka ke nadai utai enda alih agi ga. Jaku menyadi ke nama pikap tu didinga deh, didinga empakap. Nya mih dulu agi merening mua pikap tu laban jaku iya nya bisi nyelai uhh asai aku agi enda dapat indai. Iya kapa deh ngasuh aku nanya utai ke ka dempa indai deh. Kati enti indai madah ka makai utai ka makai sema empurau nyema nya ulih giga tua nya. Nya bah ai langup kitai nya nadai utai bansa nya. Nama utai ke ulih kitai nama utai ke dibai kitai nya meh utai ke dipajuh kitai sebilik. Nuan tu nyelai udu ga utai asur tanya. Tanya aku ba indai legi aku nemba orang. Ku Tudang pakam ga nimbal menyadi MP ka. Hah nuan tu uji tanya aja pia. Tan ti ka makai semeh semeh mengiga aku. Enda patut ga aku ka ngiga kia baung. Aku ngiga. Utai ke kitai nama ditu Sya? Tanya aja indai nya amat mih indai nyeka makai utai. Ko tudah empika mega nyaut nyuka nganu eh ninga empakap tu. Madah ke diri empu nan tu berani nanya indai ngai ke dempa orang. Au ka penda nyau ga tudah empakap tu mansang Nujung agi indai seduai iya nanya nama utai ke ka nempa indai. Nya meh empai entu ka makai utai nyawa tu ku indai seduai ti bisi ikan ba entak nya tau meh pia dek ku jaku ngulih agi ikan nya bisi pepain dei betelu engka nya masuk agi nyawa tu ku indai seduai iya kasih udu madah diri ka makai ikan ba entak. Iya ke bisi telu. Lama tu deh empakap tu merening mua empikam. Ninga siku nya seredah udu ga nanya utai ke ka dempa indai seduai. Nyi bayi aja banta sebui indai. Ti nyebu utai bukai kada nya leh giga. Tu ikan banta pen pedias mimit sepi aku ngiga iya anang agi enti sebut ke betelau. Ko tudah empa kam bejaku pemuas meda mua tudah embi kam. Laban enda arap dia enda arap amat iya ke embi kap tu. Dini kitai tu bangat nyamai udu ngiga ikan ngiga utai ngiga semua utai. Banasit magang pama ke bulih. Pia deh ko penemu tu deh empa kam. Hii nama ka tu seh empa kam empa kam. Aja utai nyadi penai kitai dian aja nya bisi. Ramen ti di narap utai ku aku. Bukai nya lama ku nyaga meh lagi lama agi tua tu ke bejako ra menurun kin tua lagi di meda iya. Ko tu deh empi kam. Mai empakap tu ngagai penai sida yakin laban kenu ko empikap aja iko deba entak da penai sida iya ni ibuh jauh ngiga iya ke betelu bisi agi nyadi yen piak ko empikap enta baka ko ngerenti ko utai amat bisi a ninga empikap ita munyi nya. Peda lalu terangkat pening tu deh empakap. Laban iya ke enda arap utai ku empikap. Dini nya bangat nyamai ngiga utai pia deh ku jaku. Ukai kitai tu orang pangau peneka ati aja nyebut utai. Nya meh anang agi ke ikan banta bekut ke jai nya pedis ke ngiga. Pia dek ku dalam ati tudah empakam iya enggai nimbal siku nya munyi nya enggai ke empikap tu pedis ati. Aa nya meh datai seruai dipenai peda lalu terjun empikap nyagam sebelah nyedia laban ku iya tadi Ka ngiga ke indai seduai iya ikan banta. Enti bisi enti ulih ikan banta ke betelau. Nya meh baru tam pensap baru tan nelan riu tudah empakap ku jerita. Dinga sekali nya lalu madah ke diri bulih banta tudah empikam. Peda tak lalu duai ke umbas iya pemesai. Uh nak puas mati tudah empakam. Dia iya lalu nerejun ke limpu kai sama enggau siko nya nyagam. Enti nyemang dia bangat bisi ikan banta. Ah sagam kulu sagam kili sagam katas sagam ke baruh nadai ga tudah empakap tu bulih utai. Nadai mega iya bulih kan banta baka angi empi kap. Undang seni bisi meh tudang empa kap tu bulih. Tang ukai utai nya ke ka digiga pia dek ku jaku. Tudang empi kap enda beleman ku cerita. Nya ba tisi kaki empa kap bulih mia banta dua tiga iku. Nya meh dini enda alit amat ti empa kap. Meda menyadi sapi ai nya chukup nyelai. Nama enda baka empikap. Enda baka empikap ke suba empikap ke diatu. Apo amat beran tu udi menyadi enti pia. Pelaba ka kewan tu enda baka dei. Ku Tudeh Ampakap nyambut ikan ulih empi ikam. Pia mega iya lalu nyau mulai kediri ke rumah laban kasih ke indai ti enggau kediri ke agi enda dapan. Amat munyi ku Tudeh Ampakap perantu menyadi iya nya. Nian tuna berantu baka empi ikam. Orang enti ka berikan jauh orang. Dini orang bisi ngiga ikan sebelah penai. Benasip aja temu bulih banta baka ngetudah empu ikam. Unan seni ikan mit pedih ka bulih ba penai. Tang meh empikap tu. Ukai di penai aja ku cerita. Ukai ba penai dia aja ia bulih ulih nyaga ulih ulih utai. Ba tisi parit dia ama sebut ke bisi ai ia ulih mai ikan ku cerita. Nya menama aja utai ke disebut empi ikam sigi lalu ulih ia meh utai nya sigi bisi nang sigi. Amat nyata ikan ti iya bisi nyeboi ikan. Ti iya bisi nyeboi undang nang sigi undang ti bai udah empi kap nya meh empa kap ngumbai iya berantu antu nak baka iya. Nya meh kati kena piak deh laban empi kap Tunang sigi ka bisi dara inya. Dara inya kini-kini pikap dara inya sigi bisi sigi datai sigi nulung mantu tudah mpika. Nya meh penyamai tudah mpikap bisi enu dara inya. Dara inya nang amat chukup mentas. Chukup manah nadai pengurang nadai penimbang orang indu nya. Iya wai wai mpikap nama pengawa seduai ngiga ikan banta deh. Nama enda ngambi mayuh agi deh tadi. Mayuh deh bai aku tu. Ku dara inya nanya. Meda ikan banta nya ka berapa iku aja ke dibai tudah empakam nya tadi. Eih umbau menyawai nya. Indai iya tetengok ke ikan banta ku iya tadi. Nak dapat indai ku inya. Bisi iya mendua tiga hari tu udah ne dapat peda aku. Pia ku tudah empikap nyauot. Enu darai nya. Nai pia iya. Nama aku enda nemu deh mbi ka. Iya nama enda perubat inai seduai. Ngai utai enda perubat duai ngai ka kitai majek nada pan. Pia kenu ku dari nya baru nemu inai mbi ka nada pan. Nya meh empai nyaut mbi ka enda sempat nyaut dinga lalu madah kediri ka ngabas. Indai sida iya tudah andu dari nya. Laban iya nyau kasih dia kasih ninga empi ka madahka indai sida iya enda dapat. Ko cherita ngabas pan datai pan dari nya tu ba indai tudah empi ka enda mi indai sida iya nya bisi meda dari nya. Antu dini ulih dipeda? Ukai kitai enda nemu enda ngelala dari nya tu nang sigi kinu dara baya. Nang sigi uchu aki Bujang Belang puntui ku nang sigi tuai raja baya aki Bujang Belang tu ku jerita. Abu wai mpi kam. Kasih udu indai seduai. Bisi pemedis indai nuan nya wai mpi kap peda aku. Nyadi nuan anang enda mai iya berubat mpi kap. Indai seduai anang enda diperubat ngaika makin balat makin raya. Pia ku dara inya nyaut kenyit. Darai nya nyau tekenyit iya udah ke meda pendiau tu deh indai empa kap seduai empi kap nya tadi. Bah iya nama utai ke ngachau indai ku nya deh wai inya. Baka ni ka berubat iya deh nama bebaik ke manang. Ku Empikap nyau angkat iya ninga darai nya tu madahka, Anak enda diperubat indai sida iya ngaika makin balat, ngaika makin raya pia ku enu darai nya. Uhh wai Empikap. Uji tuan nuju ngagai menua aki aku di Batang Sebelah. Laban aki aku bujang belangka nemu madahka. Tua begeni ka merubai indai nuan nya. Perobat mih indai nuan empika manang enda. Laban indai nuan dipeda aku bisi kena ludah baya. Enti ba kami nadai apa nama enti kena ludah baya. Tang enti ba kita mensia raya pemedis nya empika ulih ngasuh parai. Pia ku Darai nya mai Bikap tu nuju ngagai aki sekali iya nya nuju ngagai menua baya di Batang Sebelah nya nang menua aki Bujang Belang Punto Liko. A ninga Darai nya madahka pemedis indai nya raya ti enda diperuban dia nadai betangguh agi mempikap. lalu nyanggup diri empu dibai darai nya nuju ngagai aki iya nya Aki Bujang Belang. Nya nang sigi menua baya ku cherita menua orang di baruh ai. Aa nama agi deh lalu nerejun ke diri empu meh empikap lalu bepegai enggau darai nya tama ke dalam ai kin. Makin lama selama makin dalam sedalam makin petang sepetang utai dipeda tudah empikap. Pia mega sepi empikap nyau chelap sai sepi iya. Engka kini engka empa penalam seduai iya udah terjun. Ah iya enda lama udah nya tak sai baru empesap empikap ku jerita. Dia seduai lalu terengkah dipenai orang. Iya nya dipenai Sida aki Bujang Belang pun tu liku. Nya meh orang ke meda seduai ke datai lalu begau orang laban ke bisi meda empikap. Gama orang nyedia dipeda empikap chukup mangah. Baka ke ka nganu baka ka makai baka kena rindu kia ke datai. Darai nya anang sigi indu ke mentas tang enda kala sekali kali darai nya meleka jari ari tu diampi ka. Pia mega meda utai bansa nya dia darai nya lalu nelai empi ka meda orang mayuh amat malia ngagai seduai iya. Nuan YMP Kam. Anih sekali kali nuan meleka ari aku. Laban nuan tu agi dipeda agi disium orang baka mensia. Sida ke baka nya dipeda nuan sigi baka iya nya YMP Kam. Laban bau nuan bau nuan ke diatu. Bisi baka kami lalu bisi mega baka bau mensia. Munyi ku aku kala madah nuan udah tu udah nuan ke ngena baju ke digaga aku udah tu ila empikam. Dia nuan deka baka kami selama-lama iya. Baka aku. Nuan baka deka jauh lebih ari orang ila ampi ikam. Laban kami tu ukai orang sengapa. Laban kami tau aku tu endang sigi uchu raja berani, uchu aki Bujang Belang. Nyadi anang nuan takut. Ara mentua lalu tama ngiga aki. Anang betangguh tua empi ka bekasih aki nai nuan nat apan. Pia ku dara inya. Nelai tudah empikap ngaika empikap tu nat ngaika empikap tu takut meda bala sida ke dia laban perening sida iya chukup tajam ngagai tudah empikap laban empikap tu agi dipeda baka mensia bau iya. Ah baru berapa kali nyingkang enu dari nya enggau Empikap ku jerita dipenai sida iya. Dia seduai lalu besatup enggau aki dari nya iya nya aki Bujang Belang Punto Liku. Tang baka ke nemu aki Bujang Belang pejalai seduai iya. Baka ke udah nganti gaya aki Bujang Belang nya dipeda Empakap seduai enu dari nya. Apo seduai tadi pia ujau arwah mu orang begau meda seduai ne iya ka agi madah dulu pama ka kitu ukai ga ngasuh ukai ga guna ngasuh seduai kitu pia nuan diuchoi nya anang enda nemu nya nya uchu empikam nya empai nya empai nyadi kitai nya. Anang tak pia aja nuan mai iya minah mai ngan kita. Munyi ku aku uchau ukai enda tau ukai mali laban baju uchu nya diatu bedau ngena nya bedau ba iya nya empai ngena ba iya ukai baju iya ke bendar. Tambah mega bau uchu nya. Agi bedau bau mensia iya inya. Nya mih anak tau kitu sengapa ngai ke danu bala kitai. Ngai ku ra enda ngelala iya ngai kia bulih penusah. Tang pelaba ka aku chop bejalai seduai tentu bisi kebuah iya. Pia ku aki Bujang Belang dulu agi nyapa empakap. Empikap enggau darai inya. Enda nemu enda ngajar orang mega aki Bujang Melang laban inya tu ku cerita nang sigi uchu dek sayau ke iya. Au nemu aku ake. Tang meh pejalai ke nuai ke itu nang sigi amat bisi kebuah aki. Nyadi aki. Kenuai tu aki ka nanya nuan begeni merubat orang kena ludah. Laban indai sida tu indai sida YMPK tu bisi udah kena ludah bala kitai aki. Pia ku darai nya madah sereta nusi ngagai aki iya Bujang Belang. Indai sida empikap tu bisi kena udah kena ludah baya. Enti enda diperubat indai sida tu urai jaku cherita ulih naban ke nyawa. Nya mendarai inya beguai-guai mai empikap ngagai menua ke iya di batang sebelah. Apau kasih au do ne ujau bayak meh seduai lalu gitu tadi ah sigi ke ditu ga utai dikena berubat inai kita nyau chom pikam anang anang diperubat tai bansa nyau chom. Laban lama-lama sigi parai iya enda berubat. Engka indai kita nya bisi jai mimpi bisi jai kenyap laban ke ujung bikam. Laban jarang anak mensia ke nda ludah bayar ke nda ludah kami. Enti iya endang sigi kena tulah enda kala buyak kami. Enda kala mungkal kami. Nyadi ucau ngambi seduai nemu. Aku semina ulih madah aja. Semina ulih nunjuk ka aja dini utai ke dikena berubat indai kita nya. Nyadi nuan meh legi nya mai uchu mpi ka ngagai batu belah. Semak ari Batu Belah nya legi. Bisi nuan uchu seduai legi meda bungai baya. Batu Belah nya enti kita ka nemu. Nya meh Batu Belah Bungai Nuing manuk Sabong Keling ari Pangau Libau. Bungai baya nya din enda sebaka baka ngi kami nya uchu empikam. Aning saru nuan. Ba bungai baya nya udah disumpah bungai nuing mega. Batu nya dibelah bungai nuing ambi dinemu ketegal iya belaya enggau anak Raja Remaung. Menua kami batu belah tetuba uchu. Menua kami nya kelia. Laban udah ke meda bungai nuing melah batu nya. Nya meka mil mindah ari endua nya laban takut ke anai orang pangau. Pelaba ke aku nemu seduai dini endur batu belah ku aku. Enda entu jauh ari hari tu. Nyadi nuan ujung pigap ambi bungai baya nya ninga nuan. Nyadi ngambi bungai baya nya endang sigi enggau pemintal enggau pengelandik dari empu ngambi nya uchau. Laban ba runding aku ukai Tapia aja ngambi iya sai aku uchau empi ikam. Ku nama kal Drempu. Dini nya ulih dipadahka ku semua utai. Pama ti nuan chukup kering, penyabal nuan chukup. Sigi nadai pelaba ke ku utai nalah mbi nuan. Iya ke beguna uchum bikap. Enti kita ka ngambi bungai baya, dia kita Enda tau enda enggau ati lurus. Enggau tuju ke bendar. Ukai tak sepeneka ngambi utai ke baka nya ti nadai kebuah. Agi ngat ke uchom pikap nuan enda tau amu mata. Enti nuan ngena siti dia nuan anang ka ngambi lebih anang ngambi dua tiga. Munyi ku aku tadi, bisi tuju bisi kebuah. Nah patut utai nya enda ulih. Pama bungai baya nyudah ambi nuan Uchum pikap guna iya beketu beketu merubat indai kita. Tutup bungai baya nya asu empa iya. Kingat tiga hari anang asu indai kita nya mandi kai ngaih ke danu bala kami ketegal udah makai bungai baya. Penti bukai nadai nadai empikap nang baka nya aja pama mensia udah bisi kena ludah baya. Pia ku aki Bujang Melang. Ngasuh tudah empikap ngambi bungai baya enda jauh ari Batu Belah. Batu iya ke udah dibelah Bungai Nuing ku jerita. Ketegal Bungai Nuing ke udah belaya enggau anak Raja Remaung. Ah udah ketemu jaku nya tadi dia empikap enggau endu dara inya lalu nyau nuju ngagai Batu Belah. Laban ka ngambi bungai baya. Bungai baya ka ba sida aki Bujang Belang nyau enda baka ke nadai nya mayuh. Tang meh ku aki Bujang Belang kena merubat indai sida empikap iya ke udah jamai ludah baya dia empikap enda tau enda ngambi bungai baya iya kena jauh ari Batu Belah. Bungai baya ke nyelai nya laban bungai baya nya mega udah disumpah Bungai Nuing nang sigi siku manuk sabung keling ari Pangau Libau. Ah laban pikap ke bisi enda udah ari nya. Nadai pemedis nadai pengelama pikap ngenataika diri ngagai menua batu belah. Enti kitai nadai orang ke nulung, nadai antu ke nulung, nadai kitai ulih ngelawa menua Batu Belah, ku Jerita. Semadi inang segamat semadi iya bisi inya tu neh, empikap bisi dari inya. Enti enda pia nadai mpi ka bulih ngelawa menua ke dikumbai orang menua Batu Belah. Nya meh udah ke semak Batu Belah udah datai ba Batu Belah nya dia dari nya madah kediri nganti mpi ka ba siti batu ke besai agi laban iya enggai semak ngagai Batu Belah nya. Laban aki iya tadi aki Bujang Belang. Madah, Enda nyagi dari nya tu semak batu belah. Tang nadai ga ki Bujang Belang tu nusi kebuah. Semina madah Anang semak aja. Anang enda empeing, pia ku aki Bujang Belang. Nya meh meda bansa nya meda bekenyah dia empika belubah-lubah ia mansang ngagai batu belah. Peda iya aku jerita amat besai batu nya belah dua. Dipeda mega bungai baya amat mega mayuh tang meh tumbuh jarang ngelingi batu belah. Aah nya bedatai ba bungai baya. Iya ke semak ba batu belah. Dia nadai betangguh empi kap talalu nyapai siti aja bungai baya. Iya udah dijapai, udah dijengkau, udah dipegai ku jerita. Peda sekali nya talalu lesap bungai baya sepengudah empi kap tu ke negu menggai megai bungai baya nya. Mansang iya nuju bungai ke siti, bungai baya ke siti baka nya mega dipegai lalu lesap. Iya empikap badu megai bisi baru ga bungai baya nya dipeda iya. Minta kasih aku tu ai. Minta siti aku ai dikena meruba indai aku kena dapat. Enda aku ngambi mayuh semua enda ngambi siti aja pinta ku. Minta aku enda ku nyuri kena aku berubat. Ku Tudang Pikap jaku meda bungai bayar nya chukup nyelai tau tang nemu lesap lebuh Pikap tu ke megai iya. Ai meda baka nya uji baru ke tudah tuai nya. Ngicha kiam enggau ngicha kiam meri pia dek ku jaku. Dipegai Pikap siti aja bungai bayar peda sekali nya bungai bayar nya enda lesap enda baka ke tadi. Tang meh lebuh pikap tu nguji nguji ka mantun ka nyabut bungai baya nya kenu ku jerita. Sekali iya nguji mantun bungai baya nya tak asai ke ngangkat ke batu besai. Tak asai ke nalai bantun bungai baya nya. Tak baka ke ukai bungai baya ukai bungai asai sepi tudah empikam. Meda siti enda alah nguji ngambi ke bukai empikap sepi iya enda mega alah. Apuh amat nyelai bungai baya tu pia dek ku jaku. Tadi tau nemu lesap. Tu tau enda alah pan tun. Pia ku tudah empikap jaku kediri dalam ati empu. Bisi meniga iti bungai baya nyedia udah diuji ban tun tudah empikap. Tang siti nadai meh kebut nadai mulih tebantun besampi udah minta udah semua udah tang magi ga bungai baya nya enda lah bantun ai meda utai nyelai bansa nya dia deh empikap nguji mansang ngagai enu darinya nyepi utai nyelai udu enda lah. Iya enda nemu bekeni agi chara ke ngambi bungai baya. Nya alai Empikap tu mansang ngagai dara inya engka dara inya tu ulih mantu iya. Wai inya nama bungai baya tu tau enda alai bantuan aku inya. Tadi lebuh aku nguji megai bungai inya. Nemu lesa kediri iya nya. Tang udah aku besambi semua ulih agap dipegai aku. Tang menda lah bantuan aku inya. Bekeni ko nuan inya bekeni ngambi inya kasih ka aku. Ko tudah Pikap nya duduk manah nunga dara inya. Laban iya nya udah lelak. Udah bekau nguji mantun bungai baya. Iya ke damping. Enda jauh ari batu belah. Eh, aku enda menemu Wain Pikap. Iya ke ditemu aku lalu empai bisi orang ti bantun ke bungai bayar nya. Kenu ku aki tadi, Wain Pikap enggau pemandai enggau pemintal ku iya. Sigi enda nyamai ngulih ke utai ke tau diperuban empi kam. Uji meh uji baru. Nadai salah kitai nguji laban kitai enda ngambah amat beguna ke bungai nya ukai tang ngena ngapa kena perubat. Ku tudah, darai nya ga nyaut tudah empi kam. Semina ulih nganjung empi kam ngagai batu belah nya aja darai nya. Keni chara ngambi bungai baya darai nya nadai nemu. Laban nadai siko orang udah kala didinga ulih ngambi bungai baya nya kenu ku jerita. A ninga endo dari nya munyi nya dia empikap enda nyauot lalu mansang baru deka nguji ngambi bungai baya. Enda jauh ari Batu Belah Bungai Nuing nya. Datai empi kap ba bungai baya nya baru. Kenya baru mega empi kap besampi minta enda enchuri meh ku iya laban ka kena merubat indai iya kena dapan. Sekali iya mantun agi enda alih ku jerita. Uji iya baru agi ke enda alih. Uji agi ke enda alih bantun bungai baya. Nya meta duduk manah empi kap kap tunga manih enggau bungai baya nya. Laban empi kap tu nya agi berunding bekeni meh chara ka mantun bungai tu chukup nyelai chukup berantu. Engka ketegal dia mayuh batu kini kemai bungai baya nyengai nyadi bantun pia dikuk tudai empi kap. Pia enda ulih nguji mantun ke bukai ga. Taja pia ke bukai mega baka nya balat agi enda alai bantun enda teginsit enda beginsit sekali. Apoh amat angai mun kita meri aku neh iga ga kami begunaka tu kita. Ngai meri dikena perubat tu ukai tu kena kami munuh orang tu. Kena kami ngidupka nyawa orang tu nyawa indai aku. Ti kita bangat ngai meri nadai ku enggau mewai. Mupuk ama aku daki daki ni ngai ke puni. Ya ku tu deh empikap tan nadai daya empikap nadai daya agi bekeni ka ngulih aku bungai baya. Nya meh sebedau ke mupuk entadi nguji baru pikap nguji mantun bungai baya nya tang meh sebaka baka ke tadi agi nalah pantun. Meda baka nya amat mutus ati pikap tu mulai kediri laban amat angai meri amat angai meri pia ku anak ti tudah mpi ka am. Aa baru nguing ke belakang ka mupuk empikap ku jerita. Tiak de sekali nya nguma udu ga empikap tang ngasai kerimpu asai ka kemi. Iya nya tadi ka kemi ama manah leh tat empikap ka kemi nyelai nan nemu na leh tat asai ka pansut amat lebuh iya ke ngenat. Nyepai nala tan nguing ke bukai be ga empika nguing ke bukai baru unggai ke dipeda darai nya iya tu ke kemi. Ka pena kemi mia kemi sebelah bungai baya nya meh tudah menyadi kitai empika. A peda enda lama lalu disilak ke iya lah amat laban amat nala tan. Empa pemedis ati tudah empika ngagai bungai baya nya. Iya ke kemi Iya ai kemi nyuka abis ku jaku. Dia di ketiak kia mimit ke kemi nya tadi ai kemi tadi ngagai bungai baya. Nya meh peda sekali nya ku cerita. Peda sekali nya terlalu mantun kediri bungai baya. Udah bekau ke dipancing tu diampi ka menua ai kemi. Sekali ngetik ke mimin aja enta di, ukai tak dipancing i sekali bungai baya nya. Utai ke nyelai maya nya lebuh mpi ka petuka kemi. Dia deh ukai semina munggai baya ke kena ai kemi nya aja ke teban tun. Dak semua munggai baya ke bisi ba batu belah nya semua teban tun meh magang. Tang taja baka nya empi kap semina ngambi siti aja. Siti aja munggai baya laban iya agi ingat pesan aki Bujang Belang Punto Liko ku iya tadi enda tau ambu mata. Laban sigi ke nadai mayuh ga dikena empi kad endang sigi siti aja mung ai bayar nya. Nya alai iya enda berani ka ngambi mayuh. Aa udah ke bulih bungai bayar nya tadi dia seruai dara inya lalu nyau ningal ka Batu Belah Bungai Nuing. Datai dipendai sida aki sida aki Buja Belang. Iya nya dipendai sida aki darai nya tu tadi. Dia empikap enggau darai nya anak niki semina nyapa ari tengah laman aja. Udah ke nemu rita seduai udah mujur bulih bungai baya, dia empikap enggau darai nya mupuk baru ga neruska pejalai pulai ke menua sida empi kampung. Enda ulih betangguh pia deko jaku pia deko enu dari nya laban kasih. Kasih agi indai embikap kena dapat udah bekau jameh ludah baya. Pemedis bansa nya ku jerita enda ulih enda diperubat laban ulih naban ke nyawa. Mayuh ke enda ulih suman ti enda diperubat ke enggau bungai baya. Tauka diperubatka enggau manah enggau chara belian. Baka tu deh indai sida mepikap, nadai iya nemu diri kena ludah bah iya. Laban tak kumbai iya, pemedis diri meh iya pedis sebagai udah tuai. Nya meh di start kia aja. Aah nya meh nak berasai ku jerita enda lama udah nya bakap enggau anu dara inya nyu udah datai di Batu Habau. Empai bejaku empikap dia dulu agi dara inya tu bejaku laban nak ulih asai iya nganjung empikap tu terus datai ngagai penai sida iya. Wai Bikap, Naka tua aja aku ulih nganjung nuan wai. Laban ke diatu dipendai kita bisi orang dipeda aku. Uhh nuan wai ati diri nuju ngagai pendai kita. Anang lalu ngayan ke diri ngagai ke orang nyau tekenyin. Nyadi ke ingat ke utai ke dipadah aki aku bujak belang. Anang enda ingat nuan. Nyadi tua wai empikap kandang ke berapa hari tau tua beserara dulu. Laban aku deka ngintu baju nuan ke bendar. Banju baju nuan meh wai empikap. Baju nuan udah tembu digaga aku. Laban bulan nyuk dah ka kembung da wai empikap. Enda tau nadin tu aku baju nuan sebedau aku datai sebedau kami datai ngami nuan bulan kemung tu ila. Nuan pia mega wai empikap nuan anang tau du mindah dua tiga hari tu. Enti aja meh penatai kami. Pema nuan nang sigu ungkup aku nadai orang ulih nyelara tua. Mupok tua udah tu wai empi ka bejimat nuan. Enti enti meh penatai aku nuan tetap aku empu. Pia ku tudah dari nya madah ke seduai iya beserara dulu dua tiga hari tu laban dari nya deka ngintu baju empi kap. Ko iya laban bulan nyu udah ka kembung da. Bulan kembung tu meh sida iya deka datai daring nya deka datai ngambi empi kam. Enggau bulan kembung tu mega dia empi kam nak tau nak ninggal ke tubuh iya empu. Enti nak enggau bansa nya nak bekenya seduai iya nak ulih jadi nak ulih begulai. Laban baju nya nak ulih dikena empi kam. Enti iya enda ninggalka tu buah asal iya empu ko Jerita. Nan segi peka nya meh gaya mensia enti udah ditunang ba iya enti udah ditunang entu. Enti enda enggau chara ambi, enti enda enggau chara pemarai, empikap enggau darai inya enda ulih begulai, enda ulih jadi. Jerita empikap enggau darai inya. deka disambung aku ba cherita bebalas langgau umai. Ah, ninga dari nya mai iya sama mupuk. Dia seduai lalu mupuk meh sama beselara. Sama bela mega ngagai. Endur derimpung teri nya pulai ngagai menua ba iya lalu pikap nuju ngagai penai sida iya laban ke berumban naban ke Bungai Baya. Iya ke dulih pikap enda jauh ari Batu Belah, Bungai Nuing. Laban endang mensia ke udah ditunang indu ba iya nadai pengelama kan pikap ngenatai ke derimpung ngagai penai sida iya ku jerita. Jadi. Pemansut Empikap nantu utak ba pendai sida iya ku cherita. Pansut dia tu tadi lalu nuju ngagai perau sida empu mai ke dipeda orang. Mali Empikap sapa enda dipendai pia dek ku jaku. Peda iya tak keringu enggau aki iya benung nginti. Akai. Empikap. Enda nyapa dua iko nya laban seduai iya enda nemu diri empikap ke datai. Tang ngaga diri empu nuchi perau tudah empikap sambil nya iya ngelila ulah geringu enggau aki iya ke benung nginti dipenai. Ulih dua iku muchu nya dipeda iya benung nginti tikau. Iya geringu enda meda benung malik ke bukai. Di ntun laki iya agi enti tudah geringu. Ni nan nyu besilat inah geringu ngumbai gi enti dirimpung ngentun. Peda bediri manah tudah geringu narit gi enti iya nya peda. Mega lalu tebantai sian iya meda derimpu ngindi derimpu ke ngentun. Hah dinai tu baru iya legi aki anang enda nyedia kediri tua aki o aki tau legi ukai bula-bula tu agi aki enti enda aki ini iya tau sedia aki sedia guni ukai petabil sedia aki guni sekali. Enda cukup enda umbau pun abil tua nya. Guni aki guni apu pama utai tu legi asgi. Hah. Ku tudah geringu ngumbai enti enda aki ini iya ulih inya legi pia da ku jaku. Aki geringu bendar iya ngena kelimphu ka ketawa meda ulah uchu inya. Nyadi sigi nyadi aki nundi uchu. Laban endang sigi orang jenaka agi ajian kitai nya, ku Jerita. Iya takhir jampat muchou meda iya amake iya ini iya nyi legi kini. Anang aja nya legi tanjung jawai nyi gaji kena dinyauchou kena taye ginti dinya. Ku orang nuchi. Ukai tak siti dua tan cui ni gaji nya udah dibuai kai ditu. Begawai besai tua lagi ucha ucha enti nyin tamat tan cui ni gaji u chelum ke tum tan cui ni gaji nemu deh ucha gi ngau. Ko tudah ke ga nemu agi melaba ke nya lagi. Tan jut ini gaji ku iya. Napa tu nya ikan napa tu ikan pia dek ku tudah aki utai aki empu ngentun nginti geringu tadi dini nya ka amai ikan. Heh alai meh jaku nuan kai udah nuan meda yau nulih enda begadai gadai tu aki gadai gadai nalai angai kelepau ngai kelepau mu dek. Munyi ku orang manuk lepas, manuk lepau jari bau tai iya kai. Iya sedia da kai. Ti enda lah tangkap palu dua lagi au. Palu lagi aki ka iya mampai. Ku tudah geringu ka makin nyadi gia ngelagu ku utai. Aa tarit peda nadai ga utai agi bedau ga umban tudah geringu. Bedau ngelara aki dulu agi geringu ba ah dindai. Ah dindai aki aki lepau aki lepau ku iya. Lepau nemu dia aki laban ninga di bejaku kukutap ari tadi. Nya lepau aki leban ai liur deh nyemerechek tadi nya hai lepau aki. Ti enda piak tadi aki. Hii bisi bagi kitai serumah. Apa oh aki peda di. Aki bedau umpan tua tadi amat nemu du bala ikan ngeluak ke umpan aki. Sigi udah ti ning bala ikan pelaba kaku. Jelu ikan tu nemu du ngeluak. Kumpan kitai. Ko tudah keringu gengaya lah ya jamai aki ya. Utai sigi kena dai. Sigi ke lalu bedau ngentuan bedau di tegu ikan di ginti tu dah tuai tadi. Lalu dipadah lepau lalu dipadah delua ke ikan lepau jamai hai liu aki. Akai nyaut tudah aki. Peda amat ngentun ga ginti tu daki kitai aki Ajin. Nya meh empikap ke meda ulah dua iku muchu nya beda leh ketawa ke diri empu. Aki nemu agi ke ngelagu ke utai. Ngaga diri empu ka labuh kai mia meda ginti aka ngentun. Ngaga diri empu tegelincil ngaga diri empu tungkam aki kitai nya. Tang meh sekali aki kitai nyeh narit. Peda atas ikou ikan bekut mesai tu ngejuan iya mian. Ni enda ulih anak lelaki iya tu udah geringu meda aki iya. Bendar amat bendar tadi narit ginti iya nyeh. Bekuat lepi ulih nuan nya aki. Tok engka bekuat mata juling nya aki nya iya ulih nginti deh. Ku geringu ngalih. Ngai ba badu betunik ngu aki iya. Nya meh pengawa Ringu ngewakei iya pama udah nadai pengawa. Eeh nya pama meh juai ke nadai. Enda meh baka dek baka nuhan akhir tai ngapa. Kombai. Enda basah chie. Nahi kinte ku tadi ku deh. Umai aku mesai beti ai nyin tadi uchu gingu. Te nya tak mesai bini tuai rumah kitai nya. Ooh bisi amat nya kena gaga ke dini kitai ni gingu. Hah engka sigi empai maya anyi uchu. Pupuk belubah nemu deh pupuk begadai-gadai ye uchu. Munyi ko munyi ko hang pui semilah pui semilu ko ajal ning sekilau suba nemu deh. Pia ko tudah agi nemu agi ga agi bepui semilah bepui semilu ye dia. Nya tudah empikap meda ulah seduai iya amat enda ulih naak pansut. Mayuh mayuh ulah aki pama begulai enggau bala uchung. Enda ulih belalai pama meda aki kedingu pia dek ku jaku. Sigi nemu aki ngelagu ku utai pui semilah pui semilu tumbung ai kentut ku kedingu. Nimbal aki iya. Nai antu nyum wan tadi biau chok. Iya ini dek Tom Pickup. Nama kenuai enda deh meda nuan nya tadi deh. Ku aki dulu agi nyapa tudah Pickup laban sigi enda tau meda siko nya. Pickup majak ketawa enda lalu nyaut. Nyau pemuas. Nya baru empikap tu nyaun. Enggai ketawa tau ketawa pama udah meda mua aki kedingu. Ka ketawa nyau ngasuh ka ketawa agi pama udah begulai enggau aki. Eh ari nya aku tadi aki ari tau. Seduai kena meda ko iya kati baka ake bisi manah bisi manah mujuh pengawa seduai um pickup ngelimpang ke jaku lalu nanya kati baka bisi pemujul kena ee manah ujung pickup ni kena manah pama ko bisi peda diut. Deh utai ditu jamai atu agi nyu nyu palain mung deh ikan nai buat sebuat na nemu kan usi aku tu pikap ulih ngesan ulih masong nemu deh tubuh dua nala tanggung ikan nemu deh ujung pikam. Ooh kaya bola-bola besai. Dua-dua manah uco dua enggau gentuang nya didin ya ujung bilik kami ngintu ika ulit tua gingau. Ko tu dah ki gana nemu lembau pemang mula ku orang. Udah empikap na bemunyi ya semina tuchum lelegup ninga pemula ki kini geringu kitai nya. Nya meh au aja nang kurang pama buya ku ngaki. Au au emm nya aja anang enda anang nadai pama begulai enggau aki kitai ke benama aki Ajin aah au aki au amat mayuh amat pandai amat amat nemu seduai nginti dipenai tu bulih utai enggau besai ne aki aah mupuk lauk aku aki meh besai aku tu nyu je empu mupuk lauk aku aki pegila aku enggau diri ga nginti au. Ku Tudai Empikap, Madah kediri mupuk dulu ku iya nyu abih basai jempuk. Nya baru nyingkang Tudai Empikap ninga agi bejaku Aki Geringu agi ka bejaku Aki Geringu tang Empikap udah nyau. Iga ka tumu dulu mupuk uchu. Nuai Geringu tu enda pulai ngapa pama utut tumpai penuh.

Lebuh iya ke meda empikar lebuh seruai iya nya ke begulai, enda nya alai baka orang baka ke meda orang bisi nangkin pengaruh bisa pia kenu ku aki. Aaa taja pia empikar nadai nyaut lalu nyau mulai kediri ngaga drempu enda ninga. Tang iya ke amat aki geringu ku jerita nang amat bisi gelesi lebuh meda tudah empikar lebuh iya nya semeh. Munyi kuih tadi enda nyalah empika baka ke bisi nangkin pengaruh bisa daripada aki. Kenya belama aki geringu lebuh iya meda uchu iya ke benama Empikap nya. Tang meh aki lalu nadai nemu lalu empai nemu nama utai ti ngasuh Empikap tu baka nya. Au tudah empikap, taja iya udah mupuk ninga iya utai ku aki Geringu en tadi. Tang mih iya ngaga diri empu enda ninga iya angai ke hero. Nemu iya aki tu endang sigi bisi penemu. Sigi aki tu sigi ulih ngasai ke utai enti bisi utai ke nyelai bisi utai ke nyadi. Laban dara inya mega udah madah udah nusi ngagai empikap. Aki tu taja iya bansa nya. Ku darai nya, iya nemu ngasaika utai. Nya meh darai nya tadi enda berani iya semak damping ka nganjung empikap ngagai penai laban iya nemu dep penai bisi aki ajin. Nya meh. Taja pia enda ih dari nya tu nyengala takut ka aki nadai iya nyengala madah takut. Semina dari nya tu iya enggai bisi orang nagang enggai bisi orang ngachau pengawa seduai iya pikap ke begulai laban dari nya nang lama amat ka ngambi pikap nyadi ke laki iya. Nya meh tuding pikap tadi enda kiruh iya. Iya mega berumban ka naban ka bungai baya. Enggai ke dipeda agi Geringu laban bungai baya deka dikena mpika merubat indai iya ke sakit enggai ke indai iya nyau majek nadah pan. A datai dirumah mpikap nadai betangguh lalu beguai-guai nutuk bungai baya ngambi indai iya makai bungai nya pia ko dipadah aki Buja Belang tadi. Lebuh ke ditanya, Madah ke ubat aja empikam nadai madah utai bukai nadai nusi utai bukai. Kenu ke jerita sepengudah diberi makai bungai baya, iya ke ulih empikap kena jauh ari batu belah bungai nuing. Dia indai sida iya makin hari makin manah, makin hari makin gerai segerai. Amat bisa amat ngasi meh bungai baya pia dikuja aku. Enti enda ari dara inya anu dara baya. Enti ukai ari aki bunya melang pun tu liku. Amat nadai daya empi ka betukar ngiga bungai baya bungai baya ti udah disumpah bungai nuing iya nya siku manu sabong keling ari Pangau Libau.